Avuxeni laha mi nga kona timhaka ta Raymond Nyathi a ti a hi chayanga kahle ka leswi a ni swi vulile ka the previous video ni yi upload-ini so swi endle ku ni delete video liya mara a ni yi delete-angi loyi yi endla ku mi nga yi voni ngo van'wanyani hi Xitsonga so hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi nga humelela lava a va lave ku pfuna va titwele hi ta va tindlela ku ri why swi nga ha kotekangi. na khensa ka n'we a mi naveli ku n'wi pfuna kumbe ku twa call ya mehe na khensa swinene I really appreciate it it's like I can rely on you guys a ni mi tivi like a ni mi tivi I just got calls and WhatsApp text and willing to help a person who is not even my relative I really appreciate it it shows the love you guys have for these artists we talk about ene na khensa swinene hi ndlela yaleyo a yi jahanga kahle so the deal is off. na delete na video ya ha ri kona i mhani va va jaha ri kula hi mbhaca danone a xi yi tivi mi nga rivali ku subscribe a ni ngo lo rivala ku ri vito leri i ku loko ni vula vito leri ni fanele ni va ni tsakile namuntlha ni lava hi vulavula hi the theme of Xitsonga music right theme ya Xitsonga music or taste one thing or certain one content wa vona but I will give you the reason why is like that so number one i just to be swicele wa twisisa so swicele i yini na swicele leswi swa loko u vona un'wana a aka yindlu ne this example loko u vona un'wana a aka yindlu ha va ri va ta swi kota ho se va va swi tiva ku yi tongela va swi tiva ku yi bombela mhaka se va na swi endlela kahle. ma ni twisisa u kuma xin'wanyana loko hi va hi ri na xo girawundini hi tlanga bolo se xi sungula ku ti vona xi ri va koka nyana ku va vaakela yindlu ya ku yantswa nyana so u ta xi ta se swi sungula ku vulavula xi tivaka se xi na matimba nyana i twa ku fanele ku i njhani vona u sungula ku khuphuka se ni vona ku khuphuka hi hina like ma yi vona that contest. i yini i vusiwana the all those things va nga ya vusiwana loko hinkwenu hi va rich hi nga ta vulavula leswi fanele leswi alright that was Swicelwa number two ku tibuma a hi kona artist a ka a nga tibumi that's general so loko mi vona artist yi tibuma swi normal sweswo wa ni twisisa ene munhu loyi a tibumaka usually a nga ri na nchumu loko a kula mara namuntlha i na nchumu what is that swi cause yini sweswo i vusiwana right number three . ni te number one swi cela number two i ku tibomu right ene hinkwaswo ka swona ri yini i vusiwana right so let us check our favourite artist right or number three i i i i it's love it's very rare that you will find an album whether be. it um like as long yi ri xi album ya Xitsonga ne yi nge humi yi nga ri na nghoma ya rirhandzu swa kala it's either yi huma in a treatment treatment hileswaku yi huma yi karhi yi ri na nhlamba wa swi vona ni ngo ku nyika xikombiso swa ku hi lava swa ku nandzika i yini swa ku nandzika I am just giving an example ma ni twisisa ku na nghoma yin'wana ya Mister Post ya ku ya ku. Ku na nghoma yin'wanyana a nga yi ba ka Thabo leyikulu ya ku ya ka Joni swa swilo swa le Joni swa nyoxa wa yi tsundzuka yini tata ya kwihi okay wa ha tsundzuka loko a tsundzuka u ta ni byela alright so it's like that yi fanele yi include vavasati. eya vavasati na vavanuna that's love and then lastly i mabyalwa ma ni twisisa a ku na album yi nga ta huma without the content of alcohol because why so vanhu lava nwaka mabyalwa a vanhu lava nwaka club kumbe ka ti ti-tarven ta serious i vanhu lava nwaka makaya and usually swi i byalwa bya le makaya byi nwiwa kwini byi nwiwa ka ti-tarven letiya letitsongo ni loko va chele mali loko va chele mali ka va tlanga tinghoma vhela ta kwala makaya and then. ni nge n'wi kumi munhu a fika a nghena ka tavern a fika a tlanga Casper Nyovest it's very rare and then yi chayiwa kwi makaya like loko ku ri na xintu ku ri na muqombhoti swin'wana swa ku tani so swi sweswo ku ze va tikuma va nwa muqombhoti swi vanga yini na i vusiwana rirhandzu ra vona ri ta ri contain swicele swi vanga yini na i vusiwana that's why a hi a hi tingani tinghoma leti humaka ti themendela or ti-promoter love except. ti-artist leti nga culture ha yona ku nga ku endla tinghoma wa ni twisisa so I will just mention one let's let's look at Juwani Solomakaya, Juwani Solomakaya identity is all about criticism women right but ka ka album ya yena ku ta va na album ya ku ka album ku ta va na nghoma ya ku dubuma swi nga endleki a nga humesi nghoma ya ku Juwani i tlharihe ku tlula van'wana vanhu. ya ku G_one i genius ya ku a va kona va ku fana na mina like me leswi ni endlisaku swo tinghoma ni number one a ni fambisani na munhu u ta n'wi twa maybe a ku inani ni endle ku fana gang ya ndlala i ri loko a ku ri van'wanyana nghoma leyi yi fika ka ka ka ka ka three minutes and twenty something seconds a ha vula mavito lama va khenseka i ri loko ko va un'wanyana a ta ku i nghoma liya role model that's him a ti . a ku mehe ni role model ya mina n'wina don't look up to anyone i ku tibuma leswiya u ta wu cheka ni vulavule ni competition ya tihanci a ka ha tin'wani mara like just look at him i dya i kuma leswaku mehe ni ngwenya a ni so that's i ku tibuma a nga hi xitalo a nga vulavuli hi mabyalwa even though album ya yena a yi title-we hi nghoma liya kusuka ebyaleni mara like it doesn't speak much about alcohol a nga rirhandzu ri tshama ri ri koho almost all the time ku fana na rirhandzu ra ntiyiso and everything lets go to Mister Post. Mister Phozi futhi everything that I say it's all about him so look at Thabo Lekule i na nghoma ya ku va swa mabyalwa i na nghoma ya no le ka swa mabyalwa va tete munyu I'm not talking about twenty twenty I'm not talking about twenty twenty album ya mahetelelo ya ya December ya moya wa December I'm talking about Thabo Lekule loko u ya u cheka album liya. yi na milorho milorho yi kombisa vusiwana ku xisiwana a yi na nchumu and u must give him credit it's very rare ku kuma artist ya Xitsonga leyi yi vulavula hi ku ni na mali ni na hinkwaswo ni fumile ni na tibara ni na yini yini na yena he doesn't do that why because once a sungula ku endla sweswo Matsonga i swisiwana that is why the content of the music is. all about vusiwana matsonga i vusiwana loko wo fika la ku yo ni ganyini ni xave yini ni yini ni yini va ta sungula ku ku zonda va ku tseketsela va la va la ku byeletela swilo leswi hinkwaswo wa tibyela ke loko ko ha sungula u nga ri na nchumu that culture emakwenu matsonga i swisiwana ma vona so ti-album ta mina as ti-post hinkwato ti va ti ri na that content vusiwana ku tibuma loko u cheka ka va ri madavulamona katsongokatsongo . i ri mali se ya ni rhandza like hi mali loko va fa loko vafi va pfuka va ta kuma se ni fumile la ku se i na mali it's very rare to find such a song ka ti-artist ta masiku lawa ma ni twisisa so it's all about like that u ta wu cheka munhu wa ku fana na your president president a nge yi humesi album yi nga ri na that content. like they will never be a way la a nga ta humesa album yi nga ri na vusiwana regardless of how he tightly the songs like cheka nkuku wa machoni i vusiwana u ta wu cheka vusiwana ka volume na yo i vusiwana like ku fanele ku va ku ri na vusiwana and album ya. data data va ri album ta va doctor Joe xirimani va Benny mayengani va Mister Post va va va va King rhangani their content is all about vusiwana alcohol na vavasati that's how it is so lexi endlaku ni endla video leyi i ku I wanted to say ku ri. go to joburg ne u ya ka vanhu lava xavisaka a joburg va ku tala lava xavisaka swilo like the street vendors vanhu lava xavisaka handle i swisiwana u u u ta wu cheka vanhu lava matsonga ma tele kwini ma tele Limpopo Limpopo vanhu va le Limpopo va ganyana hambi hi la Bushbuckridge hi le malayinini as am speaking right now ni le. swi ta ndlini vanhu va la a va ganyanga why and vanhu lava yingiselaka music a va ganyanga that is why a vo cheka general mo suka loko a yimbelela nghoma yi fanele yi va yi ri na vunghwavana wa twisisa yi fanele yi va ri na ene vunghwava bya bya bya general mo byi ta va byi linked to to to to to byala na wu nyika hi nghoma ya ya Benny Mayengani ya Phuza Ni Famba Phuza Ni Famba it's yi linked to vukungundzwani mara i byalwa ma yi vona so is that thing ya ku ti yingisela hi vanhu lava pfumalaka nchumu ma yi vona that's why usually even this artist they lack financial support ma yi vona se a ni vona ku se i khale ni nga mi endleli video ni ku yima ni mi byela swin'wana swa nkoka nyana hi ndlela yaleyo mara all in all and one you have to know i ku. loko u kuma album yi nga vulavuli hi those things I mentioned u ta yi vona yi nge yi nge yi nge yi nge pop up yi nge vi na that weight for an example loko munhu o ni nyangatsa ni vona swa ku okay loyi wa ni nyangatsa kumbe wa ni zonda i makhelwani wa mehe and a ni tshama ni ya kombela chukele ni ta ku ni ta ni ta ya maybe ni nga khonela swilo makaya ni ku vutomi bya nandzika loko u zonda hi vanhu va nga ku pfuni hi nchumu what is that i swicele vuntswaka that's what we want. as Tsongas because a hi na nchumu lexi hi kotaka xo i ku tshama hi ba mutswako a ni tivi swa ku vanhu a ni mhani na nsati a ni swi tivi swa ku va ma va malume even so ku a tshame na vavasati va va ba mutswako na vona va byela ku romance va Mister romantic va Mister rhoma rhoma mi nga rivali ku subscribe inkomu.